Eng zat man nge niang upa bawngkhu Singlet bawr vel e lian tha khawp mai Kuintal hnih bawr vel chhuak tura beisei a ni Hei naupang hian an nghak hlel be hlel ber mai anih hi upa hoin kan nghakhlel tlang a nia kan awm thlap tawh mai a hei kan nghakhlel khawp mai a tawn a zubili bawng pu hlimana kap dawn a lo thlir ang aw. kap ṭhelh chu eng e aw e khei a chiang a let tawp mai a a hmeh hle mai a te rawh tha ṭheng ṭheng khawp mai a tuk in zing ah chuan sai kap lian ber a kohawr mai a zubili bawng kan thlet thut a aw hei. Refreshment lama kan hotupa kan chairman Pu Kim a tu alupa kan bawng khu a lian khawp mai Pu Kim eng zat man vel nge niang e nia a neituina a sawi danah te chuan e sing riat a kan phal loh Khalia an bawng hah a bo tak teu avang khan a ni chiah e, hemi he bawng hi bo a Burma ho in an lo ruk sak a, chumi chu amah chauh hi nih tawh avang khan a dang han buaipui leh ai kha chuan a ti a sin sarih sang ngai min pe ning hi. Bawng lu an zawn e.

Kumza leh sawm pakhatna leh Piler Kohhran hmeichhia Kumza Centenary lawmna hun kan hmang mek a, hei decoration lampang pawn dik nalh hle chei nalh hle mai. Hei hi kum khua ka chawhna hmun chu a ni hetah hian ka cheng reng ang ka duh zawng a ni si a.

Eng nge pu chhan vawi ni a ropui dawn em eh ropui dawn e kan lam dawn em a dawn lo a ni thei kan zai bawk ang a tiro. Zai ngei ngei tur vawiin chu hlimna ni lo mawle. A vawiin ni hi a her chhuak leh mai mai tawh dawn lo a ni. Dama kan han thleng hi a hlu lo mawle tiraw. Eng nge Pungrul vawiin kan satsan vel hi. Chutawng kam tawi te pawh han ngaithlai la mawle. Ahh vawi hian engzah vel nge ei ang? Ruai thin a ni. Hi sangha bawr vel chu kan ei mai lo maw ni? Aw. Bawng sa nen ka maw? Umm bawng sa, sangha, arsa nen. Aw. Ṭang nen. Hak deuh chauh. Eh a pu ni tiraw? Umm. Ah hetiang hun dama kan han thleng hi ropui em mai umm pukima kan fatuli ber aw khulai bawng lu te khu kan zam dawn a theih dawn awm aw eh zawk a na aw a pawl tur a ni bawng lu khu aw.

muna ha thla kem e nuam kawp mai hei centenary sa han hmuh chu maw hlim ma khan in a kap puithiam a duai chuan a kap khawp mai tum pang kap ta sila ti rawh a tlul lo mai ang tih kha hlauh awm a ni marawh chu kha silai mung nge nge chu a dawl zo lo khawp mai nge nge nge chu a dawl zo lo ni

Aw eh a bela sa in mun tluk tluk tawh mai pate kha ava tui awm ve kha kha bawng sa mi aw vawini hian vawk sa tel dawn em naktuk lam a ni maw eh a nih chu. Patute in pek na hi a ropui hle a ni ti hian mipui tan pui taka ruai an ei theihna turin zingkar atangin an inpe char char mai a mamuana te ungaia te ho maro chu thlasik lai ni hlauh a meihlum han ton vel pawh a zia deuh lo maw ngai a

He puma zuat i fatu ve mi. He mi hi hei kan fatu ve ni hi. Buai em. Buai em em lo e tawn a hei. Tichuan hei e an ṭam hang chhum a ni dawn bawk a chhum tur a va tui dawn em vele pumuan a tui khawp anga fresh emai. Dam tak maia Jubilee kan han thleng a, a lawmna ruai tur te, kan han ei thei tur te hi a van hlu em, dam man a awm hle mai. Jubilee sangha ah. Kan va hniang hnar dawn em vawiin chu le i rawh hlim a, tihian tu nge Buatsaih a sawng bul a, e kuk tha tak mai ni maw? Aw, he lamah pawh an lo sil vai a, kan va han fel em.

Ke pali sa ei thei lo te tan a lo buatsaih bawk a kha kha pu buat arsa a mi aw a va tui dawn ve helai mi hi eng nge an ṭam chhumna tur a ni bawk a. Pu Muan han hawng chin teh a show tawh em? Eee umm a show lo deuh a ni maw? Sawi turin ruai thleh turin tih hian kan lut chhova aw an thil cham tawh hmel khawp mai.

School hi mat e. Eng a in chan fo kha. Oh. Yes sir. Bung sir. Am cham. Hetiang hun hi kan la ngai leh dawn. Dang tak mai a Jubilee ruai kan han ṭheh thei te hi a lawm awm hle a ni. U Siamte te chhungkua U Siamte puar deuhin aw.

Invakil pui che lo hliah a hei. Aw. Kan thiam tlat. Buai nak nak a nek hian ruai. Ruai a thawh khatna kil mek. Aw tihian Kohhran kum za pakhat lawmna ruai Kohhran hmeichhia centenary kum za lawmna ni bawk si ruai kan thleh mek a Putluang puar dawn aw i rawn telh chho thei a a lawmawm hle mai aw ma caller leh a chhungte enge a tui em umm. Ah hun in an her lianpui leh kan la ngai leh vung vang dawn kuar deuh in aw he kan pu te ho pawh kuar deuh in ei ro. he lamah te saw lamah te peace lam ruai vawinlia thawh khatna ah puar leh tlai takin ei vek turin.

Luang te in puar lo ang e aw hmm. Thalak lo hi ui om si a Kan fatu te in tek na ro pui hle ni Oi ni hian Oh vante te Hmm Ka ram king ve ve. Pu Ramte in a hna tlang hah bawk a puar deuhin aw umm he TK te lo chho thei maw TK thleng a awm thei ang aw aw Sawma te nen khan classmate in lo ni maw Gilbert a a sawi che hmani khan maw. Pi lerah chuan aw ka hriat a nia tia umm aw kan la au lawm sawma ka maw eeee tluang te te tlar len kuar ten ei ruh aw samson nakina in puitlin hunah in la thlir dawn ni hemi veli aw hi maw umm.

Kuar deuhin ei tur in kan duhsak teng cheu. Sa kha tam si a. Zana tlaih takin. Punin a her liampui leh mai dawn a nia. Kar leh ah chuan kan ngai leh vawng vawng mai dawn a ni. Chu i lang ve thei. Aw dawma te.

Dawla puar maw a rawn kal vang vang a ni a Aizawl atangin min rawn ti phui sui hle mai chi bai lawp lawp lak a ni Aizawl pa chu kham thlui tur a hla ngai a Mapui te pawh puar ding eiruh aw khutlua ngate. Darling hi te pawh inpuar lo ange. E siam a a tu em hmm. pu nei i riak dawn em zan i hmang dawn em ah